Ah, weche ma igo e mbaka nyakwara moga jong matimore e pacho kaeni thoth ma ok nyal tamore mondo mi in kod an wago mbaka kod okinyi nieni e oboke ma kawuono ni nyakwara moga jong eh, ka ing'iyo oboke mar Daily Nation wach ma omi pek e oboke no en wach motenore kod yiero mag commissioners mag IEBC ah, ma bende ipiedho kod sani kod aput mane oseyier mar tayo chenro ma kamano eno bende inyalo paro ni aputno ne osetieko wach mar goyo kogno. Uh, jogo mane dwaro lemo mar bedo jakom mar IBC sani wan gi chenro mar manyo commissioners mag IBC. Chenro ni ni dhi mbele kendo motelo ji ma kwan gi romo alu mia achiel to kod apar gachiel ne osechwal nyingegi kendo ne ogo nyingegi chapa kaka jogo ma idhi dar dhogi ne lemo mag bedo commissioners mag IBC. Kata kamano, Wach ma koro omako dho oganda en ni ji mamoko auchiel ochako medore e listi chande penjo ni intention mare mane mar timo kamani yet chik mar manyo commissioners bende nitiere kaka oringo uh, are we defying chike ma wan mane wapuodho koso chalo nade Henry uh, wan gi nyinge auchiel mag oganda mamoko ma bende koro sani opuodhi mondo odhi omany uh, kata dhi dadho gi wach mar bedo commissioners mag IEBC. Mm -hmm. uh, Jauchiel gi nyocha ne onge e list mag oganda mane nyingegi osego chapa yeah. uh, kendo bende ma kelo penjo mathoth mohewo dwoko ahinya ka ing'iyo thuolo ma osekaw mm -hmm. nyaka tok yiero ma 2022 nyaka e thuolo nieni ne IBC no en duol man gi nying kamano to ne onge commissioners mamiyo bedo duol mar IBC yes. uh, what's happening
Ah, M- Mercy Kikwa Kakora nyalo wacho ni nitie tugo moro midwa tugi e duolo nogo mano mar IBC. Nikech eh, ka asomo gimoro kaendi to wacho ni on March 14, the selection panel eh, published a short list of 11 people for the position of chairperson and 104 people eh, for the members of the commission.

but ang'o momiyo ne ok gibedo shortlisted for the interview ang'o mikelogi mana seche ma koro the interview is on kok idwar mondo obi okelgi ka it means ni somewhere ose instruct jok ma samoro and anyalo wacho ni mawa kata mana ng'ama dhi bedo com- a commissioner osebedo directed gi the panel Chairperson mar panel osenyisi ni you people go and pick so and so mondo ema odhi obe ang'o odhi obed chairperson mar this commission and therefore I'm bringing 1 2 3 4 5 6 mm. mondo gin bende gibed short listed and out of the six either five dhi bedo taken or maybe two or whichever number mm. nikech it's no interest mhm. gima neno kaendi nyiso ni interest mantiere kini mhm. ng'ata nyaka bed e ka So let me ask you, eh, nikech kaka iwinjo ka uh, the chief panelist mantiere kod ting' Dr. Makanda uh, chair.
Yeah, mm -hmm.
uh, ne openje on this because the list mar the 105 people Five, yes. uh, was the initial one sure. uh, to medo ji auchiel mana days kapod uh, uh, gibedo interviewed

days to, ma- in fact ka gini osechakore ka gini osechakore that you are now reviewing it means ni ne in gi interest ni and incompetency mari koro neno ng'ata cha be nyaka bed e iye kaendi or ng'ato mantiere somewhere ose instruct ni i need so and so to be included in that in that list

ok onyiso oganda jo Kenya we are not going to get what Kenyans want mm -hmm. nikech seche miseko bedo gi bagni seche midwa kawo mitimo short listing of jok mabende they appear before you mm -hmm. midhi timo negi the interview mm -hmm. it tells me ni kata jok mabende udhi kawo udhi kawo gi out of uh, interest ma mhm. un godo ni we are going to serve the interest ma so and so interest na bende kaka ng'ama no mi this position mm -hmm. an bende an ga sei nikech sa imiya tich mondo adhi atim mondo adhi amany ni commissioners ami an gi joga moko ariyo kaendi kindly yiena mondo akelgi so your interest first the interest of ng'ama nonyisi chande bende nitiere but the interest mar oganda jo kenya mar dwaro credible elections ok dhi bedo Koro wa- assuming wan gi scenario ma kamano eno to waseneno lweny mar achugo duol mar IBC nieni ok wanyal wacho ni en lweny mochakore gi sani nochakore from nguru nguru when we had a, a strong opposition uh, ng'ur F, uh, initial panel ma bende nwaneno ka kweth mar Azimio o, o reject ni they were not consulted and they were not involved yes. now we had this panel mm. e panel mane wantiere godo makoro ero ne omi dhi nyime kod tich nieni bende we saw ka Kalonzo Musyoka mm-hmm. tamore mm-hmm. ma waneno ka odir kuome kite kanyo mang'eny ahinya mm-hmm. owache kaka an enemy of progress yeah. uh, Kendo nyaka until Monday nyoro kaeni, aneno ka Mheshimiwa Amisi wacho ni jok makwedo weche mag IEBC gine jogo eko motimore nade, gine jogo ma ok dwar ni oganda ma onge demokrasia kata democratic rights mekgi bende oyud ratichgi. Was now, can we say ni Kalonzo has been right all this while? to people tend to ignore the right things to chiko it ne weche ma miriambo. Eh, anyalo wacho ni

asina politician ok onya- ok inyal yudo ka ma en to bende jo- nigi interest e kom uh, m- mar presidency ok inyal yudo kae to joge wuon owuon kata insiders mage ok inyal yudo ka nitiere that commission kata that panel manyalo miyi information of what is happening and therefore it means ni Kalonzo Musyoka bende ne osemana nyiso oganda jo Kenya what is happening marachie ma- marachie matimore e duolni endi ma bende oganda jo Kenya koro nyaka bed ni ng'eyo E, mano emomiyo pod winjo kawacho ni masi kaka neno ka digni gi bagni gik matuomore to tudore to menore osechakore e duol mar ibc mm-hmm. one kenyans get ready ni we are not going to get qualified people nikech nwaseneno ka gisebedo sanitized mm-hmm. tetetete we are not going to get qualified people two ok wadhi bedo gi credible elections 2027 mm -hmm. and therefore mano, is, mano, mano tera wach mano mani kenyans must be ready ni wadhi dhi e supreme court to challenge the presidential uh, elections mm -hmm. mano gima nyaka nitie but makanda ni kata ka makanda kata ka makanda otemo nyiswa ni is he was not even worth to be in that panel mm -hmm. niki okinya bukuri niya is is a short list ji ma everyone is now ready for the interview and the time frame bene nitie mm -hmm. ai tinyiswa ni koro you are now reviewing jok mano bene are applicants uh, yes mm -hmm.
then karangoma ni utimo why did you not nikech chik dwaro ni you have to publish eh, eh, kanyo eno nyadichiel yes Mhm.
kara ang'o mane gitimo am very sure ni 101 mane obedo shortlisted mokwongo 105 105 gi ne ging'iyo gi one by one jogi nong'i one by one ma gichopo e namba mara 105 ae ticha kinyisa ni you are now reviewing
Do you think ni gi kaka chalore sani mm. assuming ni we assume everything ni they just felt ni they consider like most of the applicants because so uh, number kwan jok manooro kwae to ne ng'eny mar mondo mine gichung' ma giyud ni koro wadwa dong' gi list ni eni ne ng'eny oganda jo Kenya mane dwaro these posts ne ng'eny assuming ni they tried to be considerate and add six more wawere ni kanyo gionge gi any motive moro amora Yeah, okay. marach but sani eni kuond ma idwa time yiero kata gi weche mawachore gi sani eni jakenya ma idhi ta eh, ma, ma, ma expect ni duon ni eni odhi ota e e weche mag yiero is already having eyebrows raised accepting duoko dhi chalo nade to ere kaka mae ni bro medo dhi mana kata jimbo weche mag tulo mag siasa nikech uh, tulo mag siasa onge ga until after elections kata kosegol ga duoko uh, to mano chakore e level nyaka mar ward nyaka mar constituency kamano kamano nyaka male kom mar presidency mm -hmm. how are we bende ang'o monego watim kaka oganda jo Kenya nikech iwacho ni Dalili ya mvua ni mawingu. To ma en ranyisi ni samoro mbele ok nyal beto maber. Oganda jo Kenya ma samoro bende rito ni tim ni adhi otagi weche mag yiero. Mm. Ang'o man gin gi teko mane nyaka gi sama wantiere ni? Masi, uh, wan, waneno ga ka yiero ma pacho ka endi ema osekelo tho mar oganda jo Kenya. Mm -hmm. Nikech oganda jo Kenya matin tho mm -hmm. e dire campaign. Mm -hmm. Ang'o makelo tho ni endi? Nikech Henry, Henry ochung' laro kom mar MCA to gi en gi opponents ne moko. So johera moko mag Henry kata paro molil ma Henry nyalo bedo godo or opponent mar Henry nyalo bedo godo mm -hmm. ni we wadhi wa attack joka kata we adhi attack jo Henry kata jo Henry wadhi attack ang'owa jo ng'at machielo ka. E, e fracas kosewuok kanyendi ibiro yudo ka jomoko are losing their lives, jomoko bende dong' gi injuries mopogore opogore ma bende bedo ni koro gin songa ma nyaka chieng'. Mm-hmm. Mano lives bedo lost mokwongo seche mag campaigns. After elections, nikech wang'e maber ni ne wadhi wago kura to ng'atwa mane wagone kura ne en Henry. Mm-hmm. En Henry ni ndio ok oyudo that position gima no deserve. nyiso ni ukarabati otim kaendi nikech Henry Moro does not know the IEBC and someone somewhere ong'ere gi the IEBC chairperson of the returning officers koro odhi manipulate figures mondo mi otimre nade mondo mi koro en ema mondo miye eh, lojno endi while ng'ama odeserve loj cha to ok nyal yudo mano ka nyindi ma bende wasebedo ka waneno ng'enje mang'eny matimore mhm. to gang'o eh, ng'enje mang'eny matimore to gi tulo mhm. ma gikone en tho mar oganda jo Kenya mhm. en tho mar oganda jo Kenya gi jo Kenya negore kendgi to raia mang'anyo ni ok neg wadgi ng'ama nego wadgi en police en sirikal man gi all the machines and everything ema chak nego the innocent Kenyan mano dhi ogone kura mondo mi maendi kik wadhi wabedgo kaluwore kod chochni mabedo koro wasechako neno kani mhm. nikech questions dhi biro ang'o miyo six people gibedo adek and assuming niya hmm. two or one of them odhi obet mhm. mano nyisi niya interest mano omiyo nyisi niya among the six members mabedo osebedo added gi Achiel nyaka ibi iyudi en mark this wabiro winjo gi kama oting'o Hassan or Hassan ni kia Jibril dango ngire. Yes. Mm -hmm. Nyaka ibi yude ka achiel kuom gi okaw nikech why this time? Mm -hmm. To no say short list people mm -hmm. for the interview. Mm -hmm. Okay, now for one mm -hmm. question manabiro mabiro penjo da nyayo do makanda ni tapenjo ni what number were you expecting? Mm -hmm. Ni unyalo short list. Mm -hmm. Kech from there onyalo nyisa ni we can even short list as long as we want. Mm -hmm. Mano fine isenyisa. Then two, karang'o momiyo ne uduogo to utimo gini samo gik ma koro nusetimo short list ma publish eh, nuse publish jok ma ubedo mubedo short listed for the interview. Mm -hmm. Kanye ma question dhi bedo go matek. Mm -hmm. Apani mondo mi this panel otim the right thing. En ni nyaka koro gikama out, out clearly ma ginyiso oganda jo Kenya ni in as much as ni ji auchiel obedo o- obedo included eh, eh, nini eh, eh, eh, eh, eh, kaka jok ma idhi timnegi interview then gionge gi interest moro amora and kik ji auchiel giendi dhi appear kata ng'at achiel kuomgi kik dhi bed ni dhi kawo kaka one of the commissioners. What can you say about the panel itself nikech panel kaeni uh, panel kaeni chalo kaka msingi kata mzizi mar bedo mar IBC nikech um, can we say ni jok mano mi ting mar manyo panel bende mm -hmm. ne omanyo panel marach? Jogi ne nyalo bedo ni omanyo panel maber To ka panel ne ber, what happened along the way nikech ng'ato nyalo bedo ni en gi interest ni malo kucho obedo abeda to paro nikech ing'e ni inyalo biro e Henry nikech Henry ang'eyo dhirna kaw na uru Henry no uketna kanyo nikech an gi teko moro to Henry ka koro dhi tinje ni jatelo e Henry ma kata kote miya wane Henry to ok nyal nikech ang'o Henry eh, kata wagi ma wapenjo ok onyal so koro watim nang'o Oh, kare ka Henry ok nyal an gi masi koro aduogo nugu masi mhm. koro ing'e nikech osefwenyo ni Henry kodhi mbele kuchonde mhm. tidhi fwenya fwenya ni Henry nodhir maybe samoro ema gisedayo dhoge ka giyudo ni mi paro cha yes ok nyal mhm.
koro jatelo ng'ati ma imiyo waniyo ang'ani to ok nyal yawa to koro watim Henry ni nade to kuna ka ka kukena ni gini ok nyalre sawa miya uru thuolo mati akelo nu masi kasi kelo masi e e wi yawa ma koro onge- gimoro amora nosetieki so it means ne ginyalo bedo abeda ni gibed na oyier gi so maber. somehow bende wanyalo wacho ni nitiere yomyom e panel because Mhm. uh, panel ka mano onego bede ni onge favoritism Yes. uh, otimo gik moko fairly Yes. so ka panel emosebet marach nyiso ni mbele mbele koro rach nikech gini towo chakore gi piny ka gi piny so seche seche ma digni gi bagni osebedo kacha ok wadhi bedo niya ni wadhi yudo dwoko makare mana wadhi yudo dwoko mbele yes mana mana dir ma nyaka wanyiso ganda jo Kenya nikech ere kaka idwa dhi convince wa ni koro yiro cha to koro watimo maber kendo bende dwoko makare mana is a genuine result then seche mane ukawo jok mane udwa ni mondo utimnegi interview to ne waneno digni Okay. En to oganda jo Kenya osebet jogo ma pachgi liw kendo bende itgi bith ahinya e weche molure e paw siasa kata gik matimore e weche mag telo. Eh, nyadi mang'eny biro yudo ka oganda kata jokedo ne ratiro mag oganda seche moko wuok oko ma chom do. Eh, kawuono ni wan kod waneno kae ni ka ogai mar do wacho ni nitiere mibadhi mm -hmm. e bad migawo mar do. Mm -hmm. Wawuondre ni jogi odhi mbele gi process gi gieki To Jakenya moro de dhi mak bura e nyim doni. I am not pleased with the commission mar IBC manyien ma wan go because of 1 2 3. Uh, do you think ni we can still have fair hearings e courts mekwa on issues momulo weche mag yiero kaka wasiki nyalo paro chien weche mag hot hair weche mag uh, mm, opek, opek. Masi, mm -hmm. yena ome gi chien mm -hmm. Kaka ja Kenya mane luwo kinde mane idayo dho jok mane dwa bedo Chief Justice ma pacho kae ni, en ang'iye kaka, an ang'iye gi wang'a ma oko kaka ja Kenya. Bende ok ang'iye ni koro ng'ane ja e dhoodwa. But from where I sit or from where I sat, kane a watch the interview, one, Martha Koome kikora. I'm not against her. Martha Koome ne ok ofit for that position. Not nikech uh, she's a woman, no. Ka neno kata kaka nodwoko questions mage, to nyisa ni Martha Koome ne nyalo bedo ne dhi bedo compromised e yiero ma 2022 mane waneno. Nikech mano was the first election ma bende no, ma, maybe mano, mano, mano e first election mane yude ka en e Chief Justice Telo. Mhm. naneno ka Martha Koome ne ok bed- ne ok fit na e position mano ma CJ And mano ne kela question mar ni to who could be behind this? To nanyalo wacho ni maybe ni jok madwaro kombe mag presidency gi, nyaka ng'ato make manye ng'at moro manyalo dhi mako bade ma kowacho ni no, nullify this result nikech you are the head. So dhi, dhi, dhi, dhi favor go. king'iyo kanyendi but okay kanyo Is- konyalo wacho- koro abiro gi ka.
Ruto didn't bring her yes I mean, yes yeah. yes Eh, no no but, but who knew you can't tell nikech Things siasa change. yeah, siasa ingeni wanya ingeni masi wanyalo bedo ni wagwere kodi e public to yie kocha to an darling to wadu wagore simu to wanyise bwana dwa madhi chaji adi dong waneno gi ka Mhm. Dong waneno ga mano and mano politics. Mhm. Wagore ma kowuok at wacha nini dhi kanyo kawuono. Ati ngana chomo. Actually kata gin be gigore chin kamoro. Yeah, ka. wachomo North Mhm. Eastern.
An adhi North Eastern bas. In kidhi North Eastern in koro dhi thurwa kocha. An wadhi gweng'i no. Mhm. In dhi thurwa kocha. Kur thurwa kocha midhi nyise kaka ng'ama rach. Aba dhi njawi mana thuru. Mhm. And kogi gotieno to ginyise ni result mane miwuogo kocha gi compare notes mm -hmm. en mano politics uh, eh, kadugu e, e, nyaka gi thuolo masani Martha Koome aser osenyisowa ni nitiere ang'owa mibadhi mm -hmm. mokwako Judicial Service Commission bad doho mm -hmm. so jakenya onge gadiera mm -hmm. ni kata oter mana ng'ur margi kawuono to odhi yudo adiera e doho mhm. nikech mibadhi osebedo what if we are told fine mondo mi koro ang'ad bura ni ndi ose confirm ni do kuma dere nga koni ni gi mibadhi mibadhi nyiso ni ah, uh-huh.
kata kopo ni ah, eh, kata kopo ni Henry dhi win genuinely to mhm. kopo ni Henry kopo ni ng'ama chielo chane gi pesa moingo Henry to automatically ng'acha madhi win ng'acha madhi lande Inri wan gi agency mar neno ni duol mar IEBC obedo mm. mondo mi tim by elections. In fact waneno ka kata mana sub counties mamoko mano medi mm. nyaka paro mar mar ne duoro pogo kuonde moko madongo dongo mondo mi gimbe koro gibed ni gichung' gin ok ne nyal timore because of the time ma is limited. Mm. Sama koro weche ochope ka en nima bende jolony iwinjo ka wacho ni uh, ka panel ok nyal explain themselves clearly on this on additional six names mobedo added a short list yes. baadaye ni eni mm -hmm. to nyiso ni idhi bedo kodgi gi to mm -hmm. uh, sama osebed gi to gi panel to it means ni kata jok ma giketo e commission bende to nitiere yes. will we now begin afresh disband the entire panel mane osechako chenro mar interviewing commi- I mean the chairs mane gisetieko kargi and is on- ongoing with the timo interviews ne ne ne I mean ne uh, uh, supposed commissioners I'm seeing a serious Kenyan citizen dhi e doho to challenge these things. panel and commission as well Yes. koro ka gini to obedo disbanded gi time ma wan godo is that even possible Yeah, it's possible. Do onyalo dhi- do mane to do ni mwaseyudo kata ni doni is onyalo dhi totimo gimoro niya mondo kik inena yes corruption ewa to wadwa ni mondo onyiso kata jokenya ni kare kata ka corruption nitie to still we can do something ma jokenya morgo the ing'eni ng'ato nyalo ti- onyalo sugar coat something mondo onere ka ng'ama ber while ng'ama rachie mogik yani otamo rwako pien rombo to en ondiek. en ondiek okay.
koro nyalo wacho mm, gini kokele ka mm -hmm. to ka ok watime kamaendi to in fact jo Kenya dhi ng'e maber ni kare wan wasekawo side so we wawuondo oganda jo Kenya mm -hmm. ni kare koro nikech ne ok oluw processes maber mm -hmm. koro gidog gitim manyien but koro dok time manyien no en ri ema time no en kore ma penji niya

register mar jogo kura pok mm. ochungi mm. jogo kura manyien pok ondiki wan e dwe mar auchiel and remember the panel promised ni by may mm. wan kanyo eno towards end of may donge mm. wan kanyo gi, gi, gi, gi a functioning yes, IEBC mm. to gima gieki wawuondre ni koro uh, do wants not to take side do behave uh, kaka chik dwaro ni already tarnished Kenyans are not moyie ni this panel can deliver us a right commission and the commission mag ginyalo kelo bende will not be right because already gin gi chilo mar dhi ataro machik because nitiere kaka chiko state processes mag manyo commissioners uh, from short listing to the time mar interviews do osebedo uh, i mean uh, uh, wantiere ka gi time ma limited mm-hmm. uh, wan gi time ma limited Yes. Possibility be nitiere kae ni within this time to kopo ni wawuondre ni koro waketh gik moko te. Let's begin it afresh. Uh, ma dhi am ja Kenya e yo mane mm, eh. generally from japiny marito mondo mi kare time by election kaka japiny ma Ogunja sani onge gi MP mare Uh, and many others senators jotelo moko bende nyocha ne onindo uh, gionge gi representation uh, ma dhi inyo japiny e yo machalo nade temporarily ni japiny marito jatende manengo oyier before the next general election and even kopo ni wadhi adhiya wa assume everything mm. japiny dhi inyore machalo nade e yiero mabiro okay.
yier achaki time mm -hmm. chik mapacho kaendi ok oya ongo ni gini nyaka watim mana kaka jogo endi dware but nyaka time kaka chik dware so that time manyiso ni kopo ni jakenya odhi e court to doho dhi oyango maber ni gini ne ok otime e yorno endi mar makare kata obiro mana kawo another one year to it will take that one year mondo wa rectify things wabed gi a new panel madhi timo a selection manyien madhi timo eh, madhi manyo eh, dhi- dhi timo eh, dhi publish names moko mag the applicant manyien mondo wadhi wabed gi a serious thing ing'e ni masi kopo ni wadhi ni we are now beating time to wabedo gi a shudi wank mano emomiyo waseneno ka contracts moko mang'eny oseywagnegi nikech okasi samoro ikasi ni bwana ing'e ni gina dwa ni mondo itim sani sani nikech wadhi e siasa Wadwa launch. Eh, wadhi e siasa wadwa launch gini endi mondo ong'e ni kara tiyo so idhi itime mapiyo piyo kiny tiyudo ni ot oling'ore nikeche ni igero ot maduong' mar kaunti kata ni gero ot maduong' tidwa ni mondo one ni kare watiyo aeto kiny oliw nikech watime e yor haraka mondo wanyis oganda jo Kenya ni kare wanyalo timo gini e yor endi mano maber to ok watime to the standard so time shouldn't be a factor eh, maduong' ahinya maduong' ahinya E wach mar loso commission manyien Yes. Gima duong' niya, bende wayudo the right people uh, ma dhi miyo jok. Let me yes. ask you kanyo eno kapok idhi mabor anya. Okay, iwacho kor ka korin time shouldn't really be a factor. Yes. Uh, time ni kok obed a factor to it simply means ni yande proposals moko mane waneno ni uh, samoro gi wan gi prolonged stay in office ne jotelo mantiere nyalo timore because we don't have a functioning IBC to sa osudo IBC ni eni bende nitiere gik monego tim before elections mm. uh, nyiso ni yande onge mar IBC simply means we can't do an election in 2027 so when we bring time factor kaeni yes. to aparapara ni still mm. e bwo chik ma opuodho nyaka sani ni Kenyan constitution states ni elections itimo after every five years mm. ma liwe liwalo mm. yiero nyaka tim after okay. five years okay. so assuming ni in gi korka kori kaka iwacho ni ba wachorore Uh, mondo mi wami thuolo moromo mm. we have a right panel and we have a right process mar reconstituting IEBC mm. uh, time ni ni kanye between now nikech see the process mm -hmm. 90 days ma duoni idwaro ni uti godo uh, uh, oti godo is three months so we are in april pod ywaruok uh, ywaruok nitiere so assuming ni everything odhi obedo disbanded then we begin another process uh, may so we begin may june july again uh, maybe process no te koro watiek kata yudo commissioners uh, september kata august kocha chande

Time, Amina nonyisogi ni jodalawa, ma is not the right time mondo wa implement the CBC thing. Mm -hmm. Let us give it time wadhi wapuonj uh. wapuonj jopuonje madwa donje gini ma ging'e what the CBC thing is ma kaso rolling ka wadhi timo to donjo ma smooth ma koro there is no hiccups mwaneno gi. Mm -hmm. See likewise to ang'owa the the shisha thing mane wawuoke Wawuok e NHIF to wadonjo e SHA to ok olos gimoro amora e yo mano makare nikech we want to beat time ni yawa gini wadwa ni mondo watime piyo piyo mondo ong'e ni watiyo. Why don't we take just time, good time, wa prepare things, wang'e effects ma gini dhi bedo godo both negative and, and, and positive, aeto kuonde marichogo to waloso to kwamiyo ja Kenya gimoro to wamiyo ja Kenya gimoro morire tir ka iw nyaroya Tuonyiseni bas, this is the right thing. Maja Kenya kama obede to wacho ni it's true ni gino kawo time but omiwa the right thing, a quality one nikech eh,
wan gi enough time nikech number one ineno kuonde ma pok notim e yierogi mm -hmm. nyisa ni sani wadong' gi two years only. Koro tiende niya these people are going to be not represented anyway. Exactly nikech number one who has been speaking for them for these two and a half years

you can't have an election minus the commission mm -hmm. to kitimo gimoro intentionally ma koro ang' samoro be, penjo bedie ni okay this names mabedo ma, ma featured now mm. gin nying mobedo pushed gi ng'at moro man, man gi interest yes. e yiero ma 2027 and it's not just any person en nyaka obed person man ma, gi interest e kom ko mar ken mm -hmm. right yes. ma at this case from where i sit now Ng'ama nigi dwaro mar kom no maricho ahinya molong'o e- e- ei jok moselando en jatend piny Kenya. Mhm. Eh, Yeah, mano it is true. en jatend piny Kenya nikech why would they even go to Mlima? Mhm. En jatend piny Kenya. Yes. But anyway, Uh, in you know, fact, uh, uh, uh, so anaparo ni yande this whole thing mm, en pach ng'ato mar mondo mi o delay the process and we know the consequences mar delaying the process ki delay the process it means ni things that needs to be done will not be done at the right time chungo orodha mare jogo ombulu ok bi chungi at the right time sama magi ok tim to gibiro yudo kaya ni you are pushing stay in office mar Eh, jatend eh, piny Mercy, effect en go maduong' yes effect en go maduong' but eh, Nitie seche moko ma doho nyalo golo chik mondo gino odhi otim e yo machielo hmm. maber mopogore kaka ne itime. Or hmm. jo Kenya nyalo can decide can decide to wacho ni fine kare koro IBC ji no mibiro go no fine wadhi otim yiero but we are also going to be very keen on our result therefore an koro we nyisi scenario maneno mm. Scenario maneno en ni yande ng'ur ng'ur dong sani japiny dhi ng'ur ka a ni ok if this is the case then we feel ni we are not going to have a, a fair commission ma bro tayo wa makare sure. then ibro dhi e nyim do you know what the court will say after a lot of considerations and reviews and views of evidences uh, uh, provided before this honorable court mm. We found that there were no such intentions yes. of rigging elections. And therefore, the panel did their work correctly. And then we have the nyinge mwaneno gi ki 102 bedo featured and that's the commission mwadhi bet godo yes mago nitiere gi so an gi korka kora gini ni en kapok wakawo yue kendo wang'e wach machielo mm. ina mondo mi wacho cha ni ng'or japiny dhi ng'or to gima idhi timo gima idhi time onge like in so many other cases mwaseneno ka japiny ng'ur ni this was rush this was not done the right way but gima itime onge aparo ni but gima uh, so uh, japiny obrace themselves for yes. maybe not fair elections mm. nikech nitiere jok man gi interest moseketo jogigo eko yes. from uh, chakruok mar chuogo duol mar IBC. E Jakenya mark this date Ka- 9th kawuono is on 9th of april ibiro gol commissioners mag ibc among the six mwaneno ka indiko bedo shortlisted mabe- mabedo ko akeni kora luong ni giri bedo rich uh, no, no uh, akeni kora kete kizungu mane Additional. Uh, these additional uh, ninige one or two nyaka bedo one of the commissioners mag ibc 20 ma- mabiro tayo yiero ma 2027 Or maybe Henry, siasa is quite strategic. It could be ni yale, nyinge jok midwaro to nitiere. Tikelo jomoko to confuse people. To confuse people ni oh the panel is high and then jogi we oko. So jok ma intended to nitiere kacha. So sani ni ni attention dwa ikiao kakiloko ana parapara ni it's just another way of local attention mar japiny we have other issues ma samoro ne thago ji sani idwa losie en shani ne Eh, so to avoid focus on sha nikech koni oh we've seen mrima visit and all that Mm. and now we have wachiri gadhi bombshell and all that divert attention bring those people on the days let them now talk about something else